אויב א אינטערסאנטע זאך זעהט מען, א קינד פארשמירט זיך, אלע לאזן אים אפ, אלע קיינער וויל, איר זענט דאך שוין א זיידע, קומט זיך די איידעמער מיט די אייניקלעך און ס'איז זייער קיוט און ס'איז זייער שיין אייניקל אבער פלוצלינג הייבט אן שמעקן, לייגט אינדערזייט, ער ווערט אויסקיועט, קיינער דארף שוין נישט, קיינער קוקט נישט. אזוי איז א קליינע בעיבי, מען כאפט עס, מען קישט עס, מען נעמט עס ארום אלע פעטערס מיט מומעס, פלוצלינג, יא טויבע, איך שיק עס אריין דארט צוריק צו די עזרת נשים און האסט שוין געזען אזא זאך אז א מאמע זאל זאגן טו א טובה?

אזא זיסע בעיבי, אבער ס'דא א צייט ווען א מענטש איז פארשמירט, קיינער וויל נישט וויסן פון אים. זאגט דער רבי, ס'דא אמאל א מענטש, ס'דא צייטן וואס איך בין אין שול, איך בין א אדם חשוב, און דער שמש איז מיך מכיר, ער געבט מיר אן עליה, און דער רב איז מיך מכיר, ער רופט מיך ארויף, ס'דא צייטן וואס א מענטש פאלט נעבעך אראפ, קיינער וויל נישט וויסן פון אים, קיינער, איך טוה אזא חברות. האסט דיך פארשמירט אין גראבע עבירות, ארויס! שייגעץ ארויס! איינער נעמט איינער קען אפוואשן דעם קינד, די דיבור די רעדן, אז די וועסט זאגן הייליגער באשעפער וואש מיך אפ, הייליגער באשעפער איך האב זיך פארשמירט, הייליגער באשעפער וואס זאל איך טון, וואס זאל איך טון, איך האב א יצר הרע, איך וויל זיין גוט, איך קען נישט, איך ממש איך שפיר זיך ווי איך בין געבינדן, אזוי ווי מען האט מיך געבינדן און מען האט מיך מע'אנסת, מען פייניגט מיך צו טון אן עבירה, וואס זאל איך טון? מען זעט ביי די פרשה פון נרו המורוזו שטייט אזוי, אויב דער מענטש האט גענומען א נרו המורוזו און באצווינגען צו טון אן עבירה, אויב איז עס געווען אין שטאט, דארף מען ביידע הרג'ענען, סיי דער וואס האט גענומען דעם נרו המורוזו מיט די נרו המורוזו, און ביי סעודה מצוה, אויב איז עס געווען אין פעלד, איי לנערו חייט משפט מוות, מען דארף גארנישט טון פאר די נערו אמעראסו פאר די כלה, היינט איז נישט קיין כלה היינט איז אמאל איז געווען שוין חתונה געהאט פון א נסיון פון א איידעסן, פארוואס דארף מען גארנישט טון פאר די נער אמעראסו, צעאקו הנערו ואין מושיע לה, זי האט געשריגן קיינער האט איר נישט געהאלפן. זאגט ר' נתן, דא זעהט מען די זאך ווי א מענטש, ער טוט די עבירה נעבעך, איך פאל אראפ אין די עבירה, אבער ס'דא א חילוק צו איך שריי צו איך שריי נישט, ווייל מ'דארף נעמען א ליטווישע וואס קען מאכן א גוטע קוועטש דא, דאס הייסט למעשה האבן דיך ביידע געטוהן די עבירה, למעשה האבן דיך ביידע הנאה געהאט פון די עבירה, וואס איז די זאך, יא געשריגן נישט געשריגן. זעהט מען אבער אז וואס? צאה כ א נער און זי האט געשריגן, העלפ! העלפ! ראטעוועט! ראטעוועט! איינער לויפט מיך נאך! א שייגעץ לויפט מיך נאך! איינער מיך מאנס! איינער באצווינגט מיך! קיינער הערט איר נישט אויס! זי שרייט! זי שרייט! זי שרייט! און ער טוט מיט איר עבירה! אים דארף מען הרג'ענען! און זי באקומט נישט קיין מיתה! זעהט מען וואס הייסט א מענטש נעבעך! ער פאלט אראפ! ער פאלט אראפ! טוט זאכן וואס מען טאר נישט טון, אבער ער שרייט צום אייבערשטן, הייליגער באשעפער, וואס זאל איך טון, וואס זאל איך טון, איך וויל זיין א ערליכער איד, איך קען נישט, איך שפיר ממש ווי איך פארליר מיין בחירה, איך פארליר מיינע כוחות, איך שפיר ממש ווי איך האב נישט קיין בחירה, מען זאגט מיך אז איך האב א בחירה, איך פיל איך האב נישט קיין בחירה, איך בין איך בין אין די הענט פון די יצר הרע, איך בין אין די הענט פון די נישט גוטע, די נישט גוטע האבן מיך פארכאפט, העלף מיך אייבערשטער, העלף מיך אייבערשטער.